Interessanti ħafna il-mixja kif bdiet il-mixja ta' żagħżugħ John Henry Newman lejn id-dawl tal-verità. Għandna quddiemna żagħżugħ Ingliż fil-bidu tas-seklu dsatax, isir kjeriku, jiġi ordnat u bħala presbiteru fil-Komunjoni Anglikana, jintbagħat fil-knisja ta' Saint Clements f'Oxford. Issa, il-kelma Oxford fiha nfisha tiżvela, biex ngħidu hekk, enċiklopedija sħiħa, ċoe realtà Wiesgħa, sabiħa, interessanti, kosmopolitana. Anke fuq livell reliġjuż fl-Ingilterra tal-ewwel nofs tas-seklu dsatax. Oxford li hija, kif ħafna jafu, l-eqdem sit universarju, universitarju, tal-Knisja Anglikana u l-eqdem sit prattikament l-eqdem sit universitarju tad-dinja Anglo-Sassona, jiġifieri fi kliem sempliċi, l-eqdem, l-ewwel università Ingliża fl-Ingilterra, fl-Ewropa u fid-dinja. Kienet, kif anke għadha sal-lum, imma kienet ħafna iktar f'dawk iż-żminijiet, il-post fejn issir l-esperimentazzjoni tat-teoloġija Kristjana mill-aspett Anglikan. Jiġifieri, l-ikbar għorrief fil-qasam teoloġiku, l-Arċisqfijiet ta' Canterbury u l-prelati kollha ewlenin tal-Knisja Anglikana, tal-Komunjoni Anglikana, daqqa nsejħilha Knisja, daqqa nsejħilha Komunjoni, b'raġuni hi il għaliex skont kif wieħed iħares lejn din ir-realtà bħala Knisja inkwantu illi hija korp partikulari, bħala Komunjoni, bħala jiġifieri tfisser il-korp li huwa mifrux, mifrux, 'il barra anke mill-Ingilterra. Biex ma nitlifx l-argument, Mela, f'Oxford kienu jiġu imrawma jistudjaw, jedukaw ruħhom il-futuri mexxejja tal-Knisja Anglikana jew tal-Komunjoni Anglikana, mhux biss għall-Ingilterra, jiġifieri għas-sede episkopali li kellha l-Ingilterra f'dawk iż-żminijiet. prinċipali fosthom Canterbury, imbagħad York, Durham u nibqgħu sejrin hekk, imma anke l-mexxejja Anglikani madwar id-dinja il għaliex il-Komunjoni Anglikana permezz ta' ħidmiet ta' diversi missjunarji infirxet anke kull fejn kien hemm il-preżenza tal-Imperu Ingliż. Dan huwa importanti biex nifhmu Newman kemm kien suġġett għal dak kollu li qed jiġri fi ħdan l-Anglikaniżmu fl-Ingilterra ta' żmienu. kien the right person in the right moment at the right time biex jinterpreta l-fidi Anglikana għad-dinja. Imma il-kbir, kif jgħidu, kien għadu ġej, fis-sens li Newman ta bniedem tassew profond li l-Anglikaniżmu kien se jurih il-wiċċ ġdid tiegħu. U dan kien se jkun ifisser doxxa kiesħa Għal ħafna, imma apertura wiesgħa mentali u anke spiritwali għal ħafna ta' eluf Anglikani li setgħu jpoġġu idejhom fuq qalbhom u jgħidu, Aħna Anglikani imma f'mixja dejjem lejn il-verità. Newman bla ma kien jaf kien l-ewwel wieħed f'dan il-moviment. U hawnhekk irrid insemmi dak li huwa magħruf bħala The Oxford Movement. The Oxford Movement x'kien? Msejjaħ ukoll bħala the Tractarians. Dawn kienu grupp ta' nies fil-Komunjoni Anglikana illi wara l-istudju tagħhom eh, biex isiru Presbiteri Anglikani baqgħu jfittxu u jaraw kif ser isaħħu l-argumenti biex ikomplu juru lid dinja li l-Knisja Anglikana, l-Ekklesja Anglikana, hija f'kontinwità sħiħa u mingħajr ebda diffikultà mal-Knisja tal-bidu, dik li aħna nsejħulha l-Knisja Apostolika, nistqarruha kull nhar ta' Ħadd fil-Kredu. Issa, kellek bniedem intelliġenti, ħabib kbir ta' Newman, Hurrell Froude. Dan kien bniedem illi l-fidi Anglikana tiegħu kienet qed twasslu ftit ftit biex jinduna li l-Knisja waħda u vera ta' Ġesù hija dik li jixirqilha tissejjaħ waħda qaddisa Kattolika Apostolika, li aħna nafu li allura hija l-Knisja ta' Ruma fi kliem sempliċi. Ma kienx faċli li l-bniedem bħal Newman taqbad u turih u tikkonvinċih li l-Knisja Kattolika hija l-Knisja li lejha kellu imil, li lejha kellu jimxi. Mill-banda l-oħra imma Newman lanqas kien xi bniedem bil-għamad fuq għajnejh b'tali mod li ma kienx lest ikun miftuħ għall-verità. għaliex l-intelliġenza u l-ħajja ta' talb li huwa kien qiegħed jgħix, anke iktar 'il quddiem bħala Vicar ta' Saint Mary's, il-knisja uffiċjali tal-Università ta' Oxford, kollha kollox kien qed iwasslu biex ifittex b'ħerqa kbira l-verità. U kien bniedem kategoriku f'dan il-każ, jiġifieri kien lest li jimxi fejn se twasslu din il-verità. Meta kien ikun jippriedka bħala presbiteru żagħżugħ, bħala vikar f'Saint Mary's, ħafna żgħażagħ allura Anglikani li kienu jmorru biex jisimgħu il-messaġġ minn fuq il-pulptu ta' Saint Mary's kienu jindunaw li John Henry Newman ma kienx kwalunkwe curate, kwalunkwe vikar, kwalunkwe saċerdot Anglikan, imma kien bniedem illi bl-istudju li kien għamel f'Oxford u r-riċerka li kien għadu għaddej bija, mod partikolari il-qari tas-Santi Padri, xi wħud minnhom anke fl-oriġinal Grieg li kien tgħallem ukoll għal xi żmien, bħalma nafu li anke kien tgħallem b'iktar qawwa l-Ebrajk, kien qed iwasslu biex jagħraf ftit ftit li ma setax jirrikonċilja flimkien il-verità suġġettiva li kienet tgħid li l-Knisja Anglikana hija f'għaqda mal-Knisja Appostolika tal-bidu u l-verità iktar oġġettiva li kellu jasal għaliha wara vjaġġ ta' tant tbatija interjuri u esterjuri li tgħid illi Knisja waħda vera jista' jkun hemm, ma jistax ikun hemm iktar minn Knisja vera waħda u dik hija l-Knisja Kattolika, il-Knisja ta' Ruma. Insemmi illi f'Oxford ma stajtx tkun Kattoliku u tkun tgħallem hemmhekk. Mhux biss għaliex il-Protestanti ma kinux se jippermettu dan, imma anke l-istess ġerarkija Kattolika, li aktar 'il quddiem ġiet irrestawrata mill-ġdid fl-1850, ma kinitx se tippermetti li seminaristi jew saċerdoti Kattoliċi, jista' jkun anqas Kattoliċi minn familji lajċi jiġifieri, jistudjaw ġo Oxford. Fil-fatt fejn kienu jmorru? Kienu jmorru s-Sorbonne ġo Pariġi, inkella jmorrulek eh, il-Ġermanja, Regensburg jew postijiet oħrajn bħal dawn, jew inkella saħansitra jinżlu l-Italja, Urbino, Padova, Ruma, postijiet oħrajn. Newman jinsab f'dan il-kuntest, f'dan il-framework, qiegħed jaħdem biex isib il-verità u sadattant irid ikompli jgħallem it-tagħlim tal-Komunjoni Anglikana. Hawnhekk Newman jasal fil-punt l-iktar importanti ta' ħajtu. Iż-żewġ dati importanti fil-ħajja ta' Newman, jekk nistgħu Ngħidu li huma mumenti partikulari il għaliex qatt mhu faċli tgħid meta vjaġġ interjuri jibda fil-qalb tal-bniedem, huma d-data 1833 u d-data 1845. Ġara li Newman kien se jagħmel vjaġġ lejn l-Italja u l-kontinent, xi ħaġa li kienu jħobbu jagħmluha ħafna vjaġġaturi Ingliżi u anke Ġermaniżi u oħrajn, U darba minnhom waqt maltempata jsib ruħu fuq ix-xini flimkien ma' sħabu oħrajn fl-istrett ta' Bonifaċju li jinsab bejn il-gżejjer propju li nsibu fil-naħa ta' fuq tal-Mediterran, il-gżira ta' Korsika li propju minn taħtha kien għaddej waqt dan il-maltemp kbir. isib ruħu hemmhekk u jikteb il-famuża poeżija The Pillar of the Cloud, jiġifieri l-kolonna tas-sħab. Hawnhekk għandna aċċenn Bibliku. Fit-Testment il-Qadim, il-Lhud meta kienu se jitilfu t-triq sabu l-għajnuna t'Alla permezz ta' din il-kolonna ta' sħab. Newman, bniedem istruwit, imkisser fl-Iskrittura Mqaddsa u fl-interpretazzjoni tagħha, li kien qara wkoll lil Milner, il-famuż editur tal-patroloġija ta' l-għorrief tal-bidu tal-Knisja u ħafna kitbiet oħra teoloġiċi, ħass li seta' jxebbah il-ħajja tiegħu f'dak il-mument bejn Sardinja u Korsika meta x-Xini kien kważi ħa jegħreq u twerwer tassew, ħajtu kienet tassew oġġettivament fil-periklu, mal-mument li fih il-poplu Lhudi wara li ħareġ mill-art mill-art tal-Fargħun kellu bżonn l-għajnuna diretta ta' Alla. Fil-fatt, The Pillar of the Cloud hija waħda minn dawk it-tliet innijiet famużi li jitkantaw fil-knejjes Anglikani u anke dawk Kattoliċi bl-isem Lead, Kindly Light. Lead, Kindly Light Amid the encircling gloom, lead kindly on, the night is dark, And Yet I'm Far From Home Lead Kindly On, poeżija ta' tliet jew erba' strofi li hija famuża, ikonika, klassika jekk trid, minn fost il-letteratura illi ħallielna Newman permezz tal-poeżija. U hawnhekk, biex norbot mas-suġġett, dan kien il-mument l-iktar importanti ta' ħajtu, 1833 sa 1845, qed insejjaħlu mument, fil-verità huwa perijodu, fil-fatt mhux biss huwa perijodu imma huwa tul ta' żmien illi permezz tiegħu tant Newman niżel fil-fond tal-verità illi ħass li ma jistax jibqa' kif inhu. Interessanti Illi Newman fl-ebda mument ta' ħajtu ma ħass animożità jew mibegħda għat-twemmin Anglikan. U dan huwa aspett importanti ħafna, għax anke fid-dawl tal-kanorizzazzjoni tiegħu, Newman huwa rispettat anke mill-Anglikani. L-Anglikani jiċċelebraw il-mument tal-kanorizzazzjoni tiegħu. Ma jarawhx bħala mument li fih il-Kattoliċiżmu b'xi mod barokk jew trijonfalistiku se jirbaħ fuq il-Protestantiżmu, bħalma kien jiġri kieku seħħ dan kollu fi żmien il-Konċilju ta' Trentu, anzi, fid-dawl ta' apertura intellettwali, ekumeniżmu san u b'saħħtu, l-Anglikani jaraw dan il-mument tal-kanonizzazzjoni ta' Newman bħala mument li fih Newman qed jiġi ġġustifikat, jiġifieri qed jingħatalu dak li jistħoqqlu, l-unur tal-altari. U kien hemm min qal, fosthom il-Professur Reverend Doctor Ian Kerr, is-saċerdot Kattoliku awtur tal-bijografija uffiċjali ta' Newman illi biex il-kanonizzazzjoni tiegħu tkun sħiħa trid twassal għal dak il-pass tant meħtieġ u jiena nemmen illi anke l-Pap Benedittu 16 b'xi mod irrefera għalih dan il-mument meta fit-2010 f'Settembru eh, tkellem propju eh, fl-Ingilterra fil-mument tal-beatifikazzjoni meta wera xjuri illi Newman anke jistħoqlu ikun il-qudiem iddikjarat duttur tal-Knisja. Għaliex? Għaliex il-vjaġġ tiegħu tant ipproduċa materjal oriġinali mhux biss f'dik li hija apoloġetika jew difiża tat-tagħlim Kristjan Kattoliku, imma anke bħala kontribut oriġinali fit-teoloġija. Dwar dan jitkellmu l-għorrief, mhux se nitkellem jien u qas se ngħaddi kummenti, imma nagħlaq Billi ngħid illi l-vjaġġ spiritwali li Newman beda bħala kjeriku Anglikan f'Oxford illi hu xtaq li jwasslu għal verità kien mument hekk eċċezzjonali illi minnu ma ibbenefikax biss hu, imma ibbenefikaw eluf, iva, eluf ta' Anglikani u anke ta' Kattoliċi, fil-każ ta' Anglikani biex wasslu ħalli jħaddnu il-fidi Kattolika, fil-każ ta' ħafna Kattoliċi biex jifhmu aħjar il-fidi tagħhom stess u ma jħarsux lejha bħala xi ħaġa tradizzjonali li huma wirtu mingħand missiriethom imma bħala fidi li tista' tiġi ġġustifikata b'mod oġġettiv bħala vera għaliex għandha bażi li hija sound, li hija sana kemm fuq livell filosofiku kif ukoll fuq dak teoloġiku kif jurina Newman permezz tad-diversi